Reit, Huw, um, canlyniad symudig i ni uh, heddiw yn y TNS, ond be oedd sylwadau chdi am y, tîm, am y gem? Beth, beth bwysig i fi, a ni'n mynd tan y diwedd, ar ôl i dio gol fuan yn ebyn nhw, mae ma pethau'n anodd, ac uh, ti'n bod ancymeriad am, am yr ail un, ac uh, fel ti'n dweud, ni'n mynd reit tan y diwedd, a hwnna ydy'r pwysig i fi, ti'n bod, oedd y cefnogwyr yma yn neud sŵn heddiw, Yym a gawn nhw aros reit tan y diwedd ac a fi gofyn i Becky dyna beth rhaid nhw wneud hanner amser. O ti deud, gêm gwartel ail hanner, lot o pethau dyn ni wedi ddysgu, ddim lot o chwaraewyr um, tîm cyntaf yna, mae gyd ar bechgyn ifanc wedi dod ar heddiw. So, ti'n bod i fi, dyn ni wedi gwneud yn, wneud y dda, dyn ni wedi colli gêm, mae'r canlyniad dim digon da, ond um, y perfformiad ddim yn ddrwg heddiw.

eisiau wneud y pre-season cyfa fyny rŵan, a allai pwsio mlaen a y blwyddyn nesaf i cael mwy o gemau. A da ni heddiw, wel, da ni'n gorffen y tymor yn pedwerydd yn y gynghrair. Yym, dwi'n meddwl, yr ucha da ni, mae Gaernarfon wedi bod yn y gynghrair. Yy, sylwadau chdi ar hynna? Mae hwnna'n ffantastig.
Timod, dechrau'r flwyddyn os fysa rhywun wedi cymryd pedwerydd ar ôl help bildio tîm arall cyfa bron iawn yym fyswn i 'di cymryd hwnne. T'mod gawn ni ga'l y lwc efo Keiko 'ma ond ar ôl hynna 'dyn ni 'di profi ein hunen yn y yn y chwech ucha a dyna 'di'r peth nesa rŵan. T'mod 'dyn ni'n curo pawb o danon ni, 'dyn ni 'eb 'di curo neb sy o flaen ni. So t'mod efo'r pres Ewrop 'na sy- dyna beth sy'n digwydd. Ond yym d- na dwi gweld dwi 'di curo pawb rŵan yn y gymoedd o dan ynny. Beth nesa di trio cymaru efo efo lleill ond yy lot o petha positif 'di dod allan o'r flwyddyn. Andros o chuffed efo efo gorffen y pedwerydd ma' hwnne'n wych a fel 'dych chi'n g'eud ma' lot o ni'n dipyn bach yn siomedig 'dyn ni 'eb 'di ga'l mwy o pwyntie so ma' hwnne'n s- sein da b- bod pobol dipyn bach yn siomedig a 'dyn ni 'di neud mor dda. A ti'n edrych yn ôl i blwyddyn yn ôl a dwi'm yn punnau ne' chwechad oddan ni dwi'm is' punnau dwi me'wl oddan ni a ti'n me'wl Reit, dan ni step yn uwch na be oeddan ni, dwi'n meddwl. Wyt ti'n meddwl bod ni wedi datblygu fel clwb a- ar y cae ac off y cae? A, t'mod, ma' ma' pethe 'di newid gymaint ar y cae, a 'di new- yy i ff- i ffwr y cae hefyd, mo- mor sydyn, t'mod. T'mod, dwi 'di neud lot o ce- ga'l geirie efo ti, a a 'dyn ni 'di newid pethe. 'Dyn ni'n droi bois ar contracts am y blwyddyn nesa 'ma rŵan, t'mod, 'dy- 'dyn ni'n trio ca'l y Gee Pee Esses i fewn. T'mo', ma' ma' ma' popeth ma'r cefnogwyr a'r pobol tu allan ddim yn gweld be' sy' 'di digwydd yym tu fewn a sud ma'r clwb 'di datblygu. Yym ar y cae, dyn ni'n tîm wahanol, yym dyn ni'n tîm mwy sy'n pasio ac a, a sef y dipyn bach mwy o'r bêl, ond heddiw mae'n dangos dipyn bach mwy o hyder. A dyna beth dwi'n meddwl sydd wedi uh, lacio dipyn bach, oedd gen i ddim cweit digon o hyder, dim di, di, cweit digon o ffeit, ond mae gen i lot o clas yn y tîm rwan. So dros y haf 'ma, os ni'n cael un neu ddau i fewn i i mynd efo'r skills a be sy gynddon ni, falle y bydden ni'n yy reit yy reit interesting flwyddyn nesa. Ac yn y gwrando cofiafi tu ôl i gol i wrth nhw stopio yym be cwestiwn gin i ydi pam ti ddim di gwisgo Hawaiian top heddiw fatha rogia? Dwi'n meddwl gallai un i ffitio fi neu rywun ond yy na fysa fo'n neis ti gwisgo un efo nhw. Dwi ddim yn gwisgo'r siwt so ie ma' t'mod mo- mond jyst yn gwych. Ac, ac i fi, t'mod, oedd o'n bwysig bod y bod y bois yn mynd reit tan y diwedd i nhw gael canu, dal i supportio, dal i coelio yn y gêm, cos mi roeddwn i dal yn y gêm. T'mod, a ni gael y, um, y pass back, fi ddim yn meddwl y pass back iddyn nhw, ond os mae hwnna'n mynd i fewn, oedd nhw'n dechrau panicio dipyn bach, so, t'mod, dwi'n gwybod bod Coombs di wneud i saves, ond pan ti'n chwarae yn ebyn y tîmau gorau, rhaid i'r goalgeidwad wneud hwnna. A, t'mod, a ni gael cyfle syth ar ôl nhw sgorio. Yym os ma' hwnne'n mynd i fewn, hwnne ydi gwanieth. Falle ni ddim jyst cweit cymryd y chances a falle hwnne nes i jyst symud efo ni tipyn bach flwyddyn yma. A ma'r Iron Brook Cup um, play-offs ar y ffordd sydd o'ch ymlaen i ni? Ynddo tad, ti'n modd, bysa hwn yn ffordd i ni i Ewrop, ti'n modd, blwyddyn diwetha a blwyddyn nesa. So, dyn ni wedi gwneud mor dda i cyrraedd hwn. Ti'n modd, i'r cefnogwyr, dwi'n meddwl bysa Ryan Brew Cup yn uffon y tipyn dda os fos ni gael gêm i ffwr y cate. Um, mae jyst yn piti, does na ddim uh, y bres Ewrop ar ôl hwn, ond